baabi a ne ɛte hɔ ara na ɔteɛ oh nice nice ebi ase sɔ papa ɛna gye etimi ɔkɔ asa bɛ hyɛ fie baako mu saa no ɛna ɛna efie yɛ ɔkɔ aba yɛ nim no yɛ nim no ɛɛ mɔni atadwe ne tete ku ɔpɛ de wɔ ha.

Etumi ne nea wɔsi tumi hu papa no. Yɛne no rekasa nso a, na yɛakyerɛ mu nea ɛsɛ ketewaa wie. Yɛnkɔ deep. Yɛte, yɛkyerɛ no ani ani nyinaa. Sɛ wei deɛ ɛnyɛ w'adwuma. Ose. Ɛnyɛ w'adwuma. Wei deɛ ɔbɛyɛ tim ayɛ koraa ma no abɔ no. Yɛnku nnipa mbubu nnipa deɛ. Money. Yɛmmubu mu. Ɛsɛ wowɔ, wanya ho.

Yɛn nso yɛafa wo sɛ ɔntu yi anaa yɛ fie wura. But ɛduru baabi a, na na ayɛ sɛ mo yɛ ama mo ani atra mo ani tɔ. Manya hɔhoɔ. Oh, hɔhoɔ me ne no adi nkɔmmɔ. Wonim no, mayɛ introduction. Na afei deɛ nkɔmmɔ a me ne no adie deɛ, wopɛ sɛ wohu nkɔmmɔ korɔ no, tete gu sɛ ɛnyɛ, ɛnyɛ gu o. Ah, wei koraa deɛ, ɛyɛ me sɛ ɛnhyɛ da nyɛ sɛ bi a ka ne nyinaa o. Dabi, kakraa bi. Ahaa, ka wobɔ no tɔfa, like, some lies.

Fiewura ne history baako so. Onya wura fie ma nipa odi kan yɛ fiewura. Ɛyɛ fiewura. Wobɛ wu sɛsi a hwɛ wo bɛ twam. Ɛna ɛna ɛfiri deɛ ɛka no aso bi titi ɔbɛka sɛ bi a ɛyɛ agorɔ bi ne ɛka di anaasɛ bi a yɛ sɛ bɔyɛ no anaasɛ bi a yɛ mpɛ n'asɛm. Yɛ nim paa ne yɛ ka. Efia ne yɛ teɛ.
Sɛ bi a yɛ busua wie. Sɛ obi de bibi bɔne ɛbɛ fie anaasɛ yɛ nim a yɛ hwɛ ma ne fa ba da.
Dabi dabi dabi dabi dabi. Ɔn sɛ mo bɛ tena fie ha no. Mahu sɛ nnipa a ɛba ha nyinaa monim wɔn. Ɛ, wɔn nso de wɔnim yɛn. Ɛnna aberanteɛ yi nso ma mehuu sɛ wɔnim me. Hɛɛ!
Na ayɛ sɛ aberanteɛ no ankasa na wadrɛse hyɛ pɛɛ na ɔbaa ha sei no. Kyerɛ sɛ, wɔ, wɔtutu anomaa ho na ɛbɛkyerɛ. Nanso, na ɛnyɛ bɛ yie a wɔsɛ abayifoɔ o. Sɛ ɛnyɛ bɛ yie a, hwɛ, hwɛ baabi a wɔte, Santa Ase. Ah! Wɔatumi adi wɔ bɛ akyi from Santa. wɔto saa ha ne kɛntɛn ho kora na ɔbaa kora ne kɔ akɔda ɛma asɛm ɛma asɛm adwaman adwaman wɔbɔ adwaman sɛ na ɔbɔ nkate bɔ wiɛ no hmm. wohu wohu no fiafia saa no wanya baabi a nfa nwura sɛ mi mi fie a na efi mi kasa mi di yi mi di wo wura ne fie abɔ ne fie history ketewa mi nkɔ akyire o wobɛkɔ w'akyi wote saa ebe wei ɛyi aburo ne bɛ yɛ ti bɛma nye wɔ santa ase Nokorɛ, Ɔno a.
Ɛyɛ aberanteɛ a ɔbɛtena ha yi. Wɔn fie yi si yɛn a, yɛnka no kɛse. Ayɛ sɛ Fiewura sɛ wodeɛ ɔpa ɔba a, bɛka sɛ aburo no bɛyie nti ɔde bɛsɔ sɛ bɛma no wɔ Santaase. Na ɛyɛ ne guy name. Nti yɛhuu no aa sɛ all of a sudden na sɛ ɛyɛ nwanwa. Ɛna sɛ oh Fiew wei no wodeɛ nna ase. Yɛdeɛ yɛyɛ okay. But ewiase, wahu.
Mehuu mo beginning no, na mansusu mo sɛ moyɛ nnipa papa saa. So ɔso na ɔso ɔtɔn cars? Ɔso ɔtɔn cars.
Ɔno na ɔbɛtena so ɔtɔn cars. Agya me car yɛsi wei koraa ayɛ dada a nka mehwɛ sɛ Nyame yɛ adom a ɔbɛsesa no. Nyame na agye woɔ. Anka car bɛba fie ha no nka woa koraa nka wompɛ. So ɔso ɔyɛ su car? Ɔso ɔtɔn cars. Ne kaa no, efi wura no so otumi tu kaa no firi fie. Oduu kwan mu a engine no tumi yi tɔ fam, na ɔde kaa no akɔduru fie, na afrɛ no, Bra mpakyɛ o, wonnya nso kola red no? Ɔse, Ae mpakyɛ o, engine no da ha nti ka sɛ woma obi afa abra no sɛ anka woaba abɛfa ansa na wɔde kaa no asan akɔfa engine no. Ei! Awurade! Awurade na abɛka sɛ nneɛma a ɛreba fie ha no, efi Onyame di w'akyi o. Ɛna hu sɛ Nyankopɔn na ɛde abɛbi wura fie ha.

Seesei na ano mebaa ha ne wo bɛkaa wo ba no ho asɛm because ɛɛ sɛ menkɔ na maame no atu kwan nti ɔba a agya memmra mu ayɛ biara bɛyɛ dɛ ɛbɛma me ɛno deɛ ɛno nti na meteɛ menkɔ amesɛmpa yɛ ne maame no akasa ok nti yɛwɔ atwɛnee mu a ɔse ɔbɛma me mmuaeɛ nti no yɛmfa mpaebɔ ntakyire. na yɛhwɛ deɛ Nyankopɔn bɛyɛ. Nti yɛtwɛn deɛ Maame no so bɛka. Obi a kyerɛ sɛ ɔnya nteaseɛ koraa sɛ.
Ɛnyɛ nteaseɛ asɛm, ɔhu sɛ ɛnyɛ me nkoa na mewɔ abɔfra no. Nokorɛ, nokorɛ.
Yɛwo abɔfra yi ketewa nyinaa, ɔno ara na agugu abɔfra no ho nsuo ne amiamia no ara ma no anim. Me deɛ, sɛ me deɛ ɛne sɛ meyɛ agya. Nokorɛ.

Efira ɔkɔ. So ɔkɔ? Ah, ɔkɔ. Enti no na yɛbisa sɛ deɛ ɛkaeɛ no ɛyɛ ntorɔ anaasɛ ɛyɛ nokorɛ? Seku,
obiara da m'anim. Wohu sɛ yɛkaa sɛ aboa no bɛyɛ, nso ɔgye so. Na bɛrima a ɔbɛpɛ me ba awareɛ, na wote w'ase anim. Na woregye fene so.
Ei!
Wommu wo ho mpo te sɛ. Aha na wobɛsa wo ho nsamanane. Awurati nni ɛka sɛ nnome a ɛdi bɔe no akyi no, na sɛ ka nnome nni w'akyi a, fa no sɛ ka wobɛgye awadeɛ no. Nka sɛ wo deɛ woasɛe koraa na sɛ wommu wo ho koraa na anka w'ase anim na anka woregye fene so. Aboa no bɛyi ase.

The way a matete me ba no atwa ɛyɛ ɔbaa bi a ɔda yɛ akoma so nokorɛ enti na me pɛ barima bi a nanim wɔ nyam a ɔbɔ ne ho mmɔden nokorɛ na daakye no atwa ɛho ankyere no ɛna ɛnyɛ sika fam sɛ ɔbɛhwɛ atwa ɛyie ama me ɛna ɛhia ɛnsa koraa deɛ deɛ mabɔ me berɛ awie baabi a maduru yi ɛdeɛ bɛn na ɛhia efie yi ah na ɛdeɛ bɛn bio Ogyee nea nea ebia onnya hwee. Enti ɛne firi a, yɛn nso yɛbɛhwɛ no sɛ barima koro a wɔn nso wopɛ no no, anaasɛ sɛbi wo deɛ, yɛ wɔ si bɛ describe barima no. Ɔbɛyɛ the responsible person. Yɛbɛpɛ barima a ɔno nso te saa ama wo. Kyekyeku, efie yi, mede ama atwɛ. Daakye biara, menni hɔ a ɔne ne kunu dea. Wow!
Enti mepɛ barima a sɛbi mede m'akyi gya no a.

Wonnya obi te sɛ gyata dwesɛ so a, te yam ahye no.